Man obedo coba ni mit lutini kong ong guneko ka dyegi maca dong ee ni oo an aye acung matek me yubo lyel pa ngani an aye acung matek pingo in pe icung matek me yubo kwo pa ngat eni pe obed peke in dong imito icung matek iyubo lyel. Piny wic moni dong tye obot wang wang wang yo ene ci an atye ka mede medo ki lega lok eni kadi wa ladit rwot ni ka dong guwinyo lok ni ginen ki dero mo me konyo teni pe guneke ci in wucan bene i yi nen calo in ingeyo ni in dano madit ki ca mukene ka dong gurare wun kumego kiri nga ma ker tye lamal ca mukene ilyec pat ki lacen. Weko kare ca wan waco ni nongo watye ka puro gurup ma waco ni yamo i lacek pe rwatte ki yamo i lyec tek yamo lyec okuto yamo i lacek lacek mucci puk pien yamo me i lyec dwong ineno ma nyo tyen lokke ni dano ka obibedo ki bed ma giwoo aye rwodde rwod ki lutino ci an mere aye leko en ocan gin kwede otim. Ka twere, kur nen bene colcol yo mo me tyeko lukwu-ni. Ka dong pe dong twere ci dong. Kanya, en i kin bosmi Ucam, inongo i bugik nini? Mm, itye ka neno? Eh, myero awec i lok eni maber maber maber. Me acel, can latin matir. Bot med dano dongo madit ngeye dong pingo? An abedo ka winyo gi gitye ka dayo yamo ga man en tye i kin bal marac ma konyo pe weko dong tye ni oo ludito bene ludito gamente gin gimito ni kong dano oneke nyo i polic ka gin dong gidonyo iye. Telle pa lutini leb welle dong tye o lamal ka in iwinyo kite gi telle kwede i gini gini gini i net winyi ne pe mit man kong bedo cawa ne en wa lubira acol ni bene nongo myero kong guket kweri ki kwany lutini kong iket gi piny gudok kong gimeli guneke o ci Pe aneno mere calo wai, wucan mere bene macalo wucan, en ni dano matir. Ingeyo dano bene ka wore i kingi kenken nongo myero kong ki wore, pien cawa ni wa in myero an awori ka wek in ngo iwora bene. Pien lwongo ni boc omego woro boc omego myero owor ocan, ki en ocan myero nen ni dwoko wor ma lamal bot omene calo otim. Ka onongo bed lutino Acholi ki larok ka en, ci kom lutino Acholi keken gitye ka pyemo neke, gitye ka dwarre calo gidwaro anyira adada. Ento nongo lobo pa wan Acholi watye ka dok tung kwene kun wi pe wawaci wan Acholi wa dong omine niting, watye ka watye aye i wi lobo long. Ci kong in dong inen pud waa i lweny. Nino ca nino ca ka onongo gibin ka lweny kom kony macalo angol gi ni eni ka aneno ni lutino lulweny ci gin dok gimito lweny eni eni gin ken ken ni gin aryo keken ci an mere alego mere marye ma pe ya gamente nongo odonyo i lok pa lutini nongo ludito acwali kong omyero ango Gulwong lutini gukel piny. Gin bene ngeyo dano ni owiny ki gin acwali o long gitye ka winyo tele pa lutini mukene ineno i kom lawoti ki wang ci leb ma gitye ka tic kwede leb ma nongo dong pe rwatte ci pe angeyo kono gin acwali gitye ka neno kwede dok eni me yec eni ka ineno cito-ni myero cit wabot rwot madit. Pien eni to paco ma wi an awaco ni, gang to nongo dano tye iye. Man obedo cawaran ki mit lutini go ango guneko ka diki maca dong en ni ooh an aye acung matek me yubo lyel pa ngat, an aye acung matek. Pingo in pe icung matek me yubo kwo pa ngat eni pe obed peke in dong imito icung matek iyubo lyel? Piny wic moni dong tye obot wang wang wang bur ci an atye ka medde medo ki lega lok eni kadi wa ladit woti ka dong guwinyo lok eni ginen ki der mo me konyo oteni pe guneke ci in wucan bene i yi nen calo in ingeyo ni in dano matir ki ca mukene ka dong wubare wun kumeno kiri nga ma ker tye lamak ca mukene ilyec pat ki lacek wek okar ca wan owaco ni nongo wa tye ka puro gurup wawaco ni yamo i lacek pe rwatte ki yamo i lyec tek yamo lyec okuto yamo i lacek lacek muc ci pum pien yamo me i lyec dwong ene ma nyo tyen lokke ni dano ka obibedo ki bed ma giworo ene rute wa ki lutino ci an mere aye leko en ocang gin kwede otim Ka twere, kono nen de colcol yo mo me tyeko lok-wu-ni. Ka dong pe dong twere, ci dong an pe dok aniang. Weko atemo coyo i wer moni kenyo ni, ka in de itye i wi lobo kany, in kong myero inen. Ngat moni ma en tye ka ngeti kong inen wa ya i moni ma in itye kwede ni kono gal friend ni kono min odi in muzee min odi ni myero ko ikwedi en wa ka mwolo ni dong ba ca mukene nongo tye ma bang bang mukene nongo tye ma kwir ko inen na wa ya i ma megi ni nongo ka mwolo ma megi ni cik bok tye ya bang bang nyo ma tye ki ngec Ento pol wa ya i te neni, mukene dong en gilwongo ni Naca, lwak bene dong pe. Ibed i me, ci ka in io i kin dano, kong ingi en wa ya me tye ka ngeti, kono ma nyako ni, kono ma gal friend ni, kono ma min odi ma dong otegi en gi mac ki, ego. Amito nongo lutino ni kong guyub record, kong ki ngina wa ya, ki kwed wa ya, weng ma gitye, wa ya pe tye ngo. Ee, jo moni ni en ma kingi keken, en mo me i odi bene tye i kin wa ya i ma migi nyo ka mwoleni. Ci ma in itye kwede, kong inge kadi wa in ma migi kwo, en moni ma obedo ka ngeti, kadi icito iye calo gang nam, kong inen wa ya i moni ma gitye ka ngeti ni, pe obikweli. Pien aneno jo mukene i tenge kinenogi gutuc ni pap, ci omyero dong a kwed ijaba kun nongo iketgi meca, ineno. Ci an atye ka mito medde ni wutim gin kwed nga? Gin kwed jal ni kong dong gutim kiya. Tel ni eni ka tweri gin lutino acwali kiya neno ni nyo winyo ni yamo dong oolo itwa myero gutim kica ka gin ci gunen kal kwaro. Apwoyo matek Rwot Lacwec okonygi ngat mo pe onek lawote.